tso blugba mete ŋu eƒegba ƒe afɔkakpa ŋka afɔkpaka tu go. Mm. Blugba mete ŋu etsi ku ge ne ƒegbe be ne no. Elabe mete ɖe ƒegba ŋuti kura o. Egbe ma mete ŋu gana gbe nye ge o. Susu ma nu kea ne yi be wova ɖo fia wogblɔ be woatso ƒome nyɔnu nɛ ne wòle be nɛ. Ne nyɔnua gale ame asia ho hã Le susu me nu be wòale be nɛ, wosɔ nyɔnu nɛ. Gake menye fia ɖesiaɖee lɔ̃na xɔ nyɔnu me o, elabe ame menye amesiamee lɔ̃na be yeaɖe ƒomesrɔ̃ o. Si ke nenye be taflatse nyɔnu do la ƒemea, meɖea nu ne ne tɔgbuiwo ɖuɔ o alo ŋutsuwo ɖuɔ o. Nyɔnu, wo tsi le gago alo wo tsi le adzalẽ ku tsã, ele vovo ne ŋutsutɔ. Ye nenye be nyanu do la ƒeme hã la, Amlɔ xɔ me kpakpli esrɔ̃ŋutsuɔwo alo amlɔ aba dzi kpli esrɔ̃ŋutsuɔwo. Ta ne ezu be ele fagbeya mea, ne Mawu ɖo wòa, edɔ ebe dasi ma bo neva wɔ le xexeɛ me. Dzi mele kpekpe me ke wodzi wò kple ebe dɔdasi ye ɖe wokɔ va anyigba ya dzi nɔ. Nu ma na Mawu wɔɛ be wome dzi na megba le dzi nuya me ko dzi nuya me ke koa, le gba fɔfu ko le agba dzi vi o. Bena fie fia ɖuɖuwo tsoɔ, na nye hɛn. Ekpɔ be etsã hã eh, ye mieli eh, naneke mefu ɖe na miɔ mm. megaxo nye nu yi ko le dua nu mm, ke nye trɔ no mo aro edu etrɔ ya dzi wotu dua ɖo elabe zi geɖa nyatɔgbiwɔ motu edu dzro nane dzi wotu edu ɖo Vivi le adzo ŋu etɔ etɔ etɔ. Edɔ ka wɔ ge ne le aka akɔ kpɔ ɖevi siawo dzi? Mawu ye kpɔ vidzi na mee. Ao. Mawu kpɔ vidzi na ma ke ɖe Mawu ma Mawu mele dziƒo o a aɖo ga ɖa alo ava kɔ gakɔ na be xɔ nakɔ kpɔ viwo dzi o. Ezɔ dɔlelewo gbɔ. Ɖewo mahii ava yi ɖe davia ma gbɔ axɔ dɔlele akɔ vɛ ne davia fi. Vɔ eyi mía tɔgbuawo nɔ fima ɖe, woawoe wɔ yameʋu gbãtɔ. Ema wonɔ mía blem be Grikitɔwo wɔ yameʋu gbãtɔ, wodzi koklofu tsa ɖe abɔ ŋuti ko tsi kpoto tso toa tame. Wo ŋutɔ wonya be menyateƒee o. Kpɔe, edzɔ tso aŋlɔ gã. Eye le ʋu sia ƒoƒo me la, ŋutsuwo kpɔna woƒe lɔlɔ̃tɔwo to ʋu sia ƒoƒo me. Miɖe dzi ɖi, mianɔ anyi, miakpɔ le ʋu 400 viwo ƒe nutroƒe ɖa. Akpe na mi. Ye ameda kpe teƒe sia teƒe yike nele nusianu yike wɔm nele ɣeyiɣie da zɔ be Pan Africa wɔna yike miede tome na ŋkɔe be dume nyo ƒe ɣeyiɣia nye ɣeyiɣia me miele nye me nyateƒe yike nele mie kpɔm tsoe da gba na yɔ amaɖe amaɖe na yɔ amaɖe na mie wɔe wɔanyo elabe nye kple wò ɣeyiɣi nye gaƒoƒo ya me me tɔtɔ gbia kɔsu adelea me le teƒe ya kple mie mamawo dometɔ ɖeka yike mie gale nuƒoge tso miaƒe srɔɖeɖewo ŋti eʋegbea eva tɔtrɔm elabe mía tɔgbuiwo ƒe nya aɖewo gblɔ da ɖea enyamenyae wònye. Vɔa míwo míva nyi wo ta míetsɔ míaƒe susuwo ɖo ŋuti hele gbɔgblɔm. Míaƒe nufialayo le ʋenyigbadziwo dometɔ ɖeka yi ke le nu fiam le sekɛndri sukua. Eŋlɔ lɛta legbe aɖe va da ɖe Pan-Afrika teƒea be makɔ nane ŋuti na ye. Vɔ egbea mí mele nu ƒom tso nu ma ŋuti o ta ne Yehowa Mawu lɔ̃ anyi tsɔkɔserae gbɔna. Míele nu ƒo ge tso numawo ŋuti. Enɔ biabiam ƒe lita koe nye be be yebia bia be ɖe le eŋenyigba dzia wogblɔna be emia aŋutsu yi ke wɔna emia meɖua fia o. Yi nenema ke ebe wogagblɔna hã be ame aɖewo yi ke ŋutsu yi ke nye eŋenɔvia meɖua fia le eŋenyigba dzi o. Ebe nyateƒee wònya. Nenye be ŋuɖoɖoa nye ɛ̃a, susu kae da megbe ne nya gbe mawo? Ye ƒe biabia evelia nye be ebe le etsiƒoƒo ɖi ƒe gbedodoɖa mea, zi nenee wòle be woaƒo tsi ɖi le ŋkeke ɖeka me. Ye susu ka tae wòzu be ne wole tsi ƒom ɖea, etsi, susu ka ta nu gbogbowo li vɔ nye tsi yi wokɔ nɔ gbe dom ɖae, ye woɖi afɔkpa hafi enɔ gbe dom ɖa, ebe makɔ nu mawo ŋuti na ye. Ye eƒe biabia etɔ̃lia nye be, ebe vovototo kae le aho ke? kple ahogo dome, leke enu eve yawo hezɔna ɖe míaƒe ahowɔwɔwo me. E, mele wo ŋu ɖo ge na vɔa egbea mía nu ƒo ge tso srɔ̃ɖeɖe ŋuti ta ɣeyiɣi mele emɔ na ge nye nenema o. Vɔ enya ma gblɔ mɔ nɔ be emie si wɔla meɖuɔ fi o kple venɔvi meɖuɔ fi oa, menye nyateƒe wònye o. Ga enya me nyee nyo mía tɔgbuiwo gblɔ da ɖɛ. Gake yo zu be fifia dekɔnuwo va bu ye ame yiwo va li egbea geɖe wo me va se nu mawo gɔme o ta wo va trɔe kple susu be nenye be ame aɖe le mia si wɔma ne le nu ƒom kple woa ame tsitsiwoa ava nɔ emia si dom ɖa woƒe ŋkume kple nyawo gbogbo menye nenemae o lɔ enya me nyee wonyo megbɔa va gba nu mawo katã me Mitsɔkɔ srã yi ke gbɔna. Ye ne Yehowa Mawu lɔ̃a, míele ka dom kple tsɔtsiha yi ke woyɔna be ARS tɔ hã. Me, ne Yehowa Mawu lɔ̃a, nyi tsɔkɔ srã yi gbɔna. Ɖewomahĩ wole wɔna dzi nɔ ge ale be míabia biabia geɖewo. Woawoe nye ame yiwo ke be woxɔna ɖeɖefia tso Mawu gbɔ ƒe sia ƒe. Yewo be dzɔna. Eƒe ya me tɔ ƒe ɖeɖefia yi ke woxɔa, wodi be yewoagblɔe ne dua dza nanya. Ɛɛ, ne Yehowa Mawu lɔ̃a, míegege ge ɖe teƒe ma. Mama, medo ɣli zɔ na wò. Eh, mama ɖe agbe. Leke nye Big Mama, mama ɖulawo sɔ. Mexɔ gbe nɛ. Ne Yehowa Mawu lɔ̃ ko míegodo ge. Fifia be míaƒe wɔna ya wotsɔe heda ɖe eh, ɣleti ɖe sia ɖe ke me miage ɖa ƒe eh, kɔsiɖa susuetɔ ɖe sia ɖe. Wobe kɔsiɖa susuetɔ ɖe sia ɖe le ɣleti ɖe sia ɖe me ye mi le program me dzi ge ta miaƒe time table nene teƒe me wokɔe da ɖe fifia na mi ma aha mi dzi ge egba va nenye be nye nu eh, nye nye mɔɖaŋu dɔla wana mɔ mɔ ake mi na mi aɖe kugbe pa ya funeral announcement mi aɖe kugbe pa ya hafi ɖe mi ayi ɖe wɔna dzi egba ɔketetse afrifa sanahini nana enim niu tafo atsim eti

ƒe kuku, eƒe kunuwɔwɔ kple eɖiɖi ŋu. Ƒomewo ɖoe be mía tɔ Justice ya ƒe kunuwɔwɔwo ayi alea. Ɣleti enyia ƒe ŋkeke eve yi ke nye Fiɖa yi ke le ŋgɔ na mí woaxɔ ameyinugba ava eya ŋutɔ ƒe aƒe yi ke le Kofori Dua Kɔli ŋkɔe ta. Ye ƒomeawo ɖoe be eŋudɔdɔ manɔ anyi o ke boŋ ƒomeawo anɔ ekuƒea me ɖe atsɔɖoɖo tɔxɛ aɖe me. Le ŋufɔke yi ke nye Memleɖa yi ke nye ɣleti etɔ̃a ƒe ŋkeke, ŋkeke, ɣleti ashi, enyia ƒe ŋkeke etɔ̃a gbe, yi woaglã ameyinugba le mɛmlɛɖa ƒe fɔfɔ me hena hedenyuie susuɛtɔ hedodo na mía nɔvi ya. Ƒomeawo ɖoe be ameyinugba gaglã alo ekunuwɔwɔ bliboa anɔ edzi le Koforidui ya kɔli ŋkɔɛnta suku park ke. ƒo Mawu be le ekunuwɔwɔ alo le ekusɔliwɔwɔ vɔ megbea, yewoatsɔ ameyinugba ayi ɖe ameɖibɔ yi ke le Koforidua yi ke woyɔna be Church of Christ o ƒe ameɖibɔ me. Ƒo Mawu be le eɖiɖi vɔ megbea, yewoatrɔ agbɔ va Koforidua Kɔli Quental School Park hena ekunuwo dzi yiyi kple kplɔdzigawo dzɔdzɔ. Ke Ƒomeawo ɖoe be le ŋufɔke yi ke nye kɔsiɖa yi ke nye ɣleti enyia ƒe ŋkeke enie gbea, woade akpedã sɔleme ne Ameyinugba. Ameyinugba ƒe ahosi yi ke wògblẽ ɖa ya nye Juliana Enim. Ye hã me yiwo ƒomeawo le nɔvinɔviwo kple xɔlawo katã kpem hena mía fo Justice ye hã mee ƒe ɖiɖi kple eƒe kunuwɔwɔ eŋu. ŋkɔa nye yehã mee fia be yehã ame wònye mm, yehã mee va blu nyigba dzi wole ta na wole ŋlɔ ma ŋɔŋlɔ ele nenema emae nye míaƒe ku gbeƒãɖeɖe ku ɖe mía foa ŋu medoe zɔ na mama aha eye ede be míadze egbetɔwo gɔme nyitsɔ mí ƒo nu tso amatsiya ŋuti. Hã. Eyae nye edɔ mi yi ke gblɔm míele be suetɔ kakeake le ema, Shumbet, Shumbet Ointment, Shumbet Ointment kple Shumbet Hair Food. Ye nye dɔ mi yi ke va fifia nenye be mele wò aƒe me oa, wò ŋutɔe le fu ɖem na ɖokuiwò. Shumbet Ointment-a, woƒe kaƒodzesia, eyae nye zero two four three six four eight five seven nine, zero two four three six four 8579. Dɔ mia ekaka le dukɔ me teƒe sia teƒe eyi ke nèle. Ɖe susu ma ta, ame yiwo katã wole sunya nia, woayi ɖe dɔmidzraƒe yi ke woyɔna be Apollo yi ke le opposite post office. Ame yiwo le sunya ni, Apollo, opposite post office. Wo keke ge ɖe dɔmia ŋuti. Gbɔsusume ɖe sia ɖe yi ke nèdia, nèkpɔ ge le sunya ni. Ye ke nema ame yiwo le Kasoa, woayi ɖe The Tribe of Judah yi ke le Kasoa Market, Overhead, Ne miege le teƒe ma, miekeke ge ɖe dɔ mi gbɔ susu me yi ke dim miele. Ke ame yiwo gale kasia nua, woyɔ teƒe aɖe be Kingdom Herbal Shop, Kingdom Herbal Shop, yi ke le kasia nyanya nu aɖaɖee. Nenye be woyi ɖe teƒe ma, Shonbeta, Ontimentawo li ye nenema ke Head Foodwo gbɔ susu me dim nɛ la, woawo hã li. Ke kasia nua, mía fo yi ke woyɔna be Samuel Salah.

Ame yiwo katã woƒe kaƒodzesiwo le teƒe ya, woƒe telefon nɔmbersiwo le teƒe yi ke me gbɔna ava yio. Vɔ nenye be nèdi nane, enumekuku alo numeɖeɖe ku ɖe dɔmee yawo ŋutia, woƒe kaƒodzesi nye zero two four three six four eight five seven nine. Mama, míegbɔ va. Ya, nyitsɔ efia nu mí ku ɖe míaƒe srɔ̃ɖegbenɔnɔwo ŋuti. ye wònye dzidzɔ na ame geɖewo um, vevitɔ ahosi aɖe ƒe biabia yi ke wòbia ne ɖo ŋuti ne edo dzidzɔ na ame sia ame. Egbea, ne míeva srɔ̃ɖeƒea, enu yi ke le problem hem vɛ le srɔ̃ɖeƒea wo dometɔ ɖeka nye be, esrɔ̃nyɔnu aɖewo ƒe malɔmalɔ be yewoƒe lɔ̃xo woava nɔ yewo gbɔ alo vitasi woava nɔ yewo gbɔ alo vitɔɖi woava nɔ yewo gbɔ. Míɖo aɖaŋu na wo ale yi ke woado ka kple woƒe lɔ̃xowo kple vitasiwo. Eƒo nu tso numɔwo ŋuti va yi. Egbea nye biabia gbãtɔe nye be ne enye lɔ̃xo ɖetugbui aɖe va ɖe viwò ŋutsu ya nèli se ene be yina wo srã ge ye neva ɖo wo gbɔa, dɔdasi kae nye lɔ̃xo hã ƒe dɔdasi? hena esrɔ̃ɖeƒe ma ƒe tsitsi alo srɔ̃ɖeƒe ma ƒe kelili. Nu kae wòle be wòawɔ yi ke ahe dzidzɔ kple kadodo nyuitɔ va wo kple esrɔ̃nyɔnua dome? Hafi nàge ɖe teƒe ma mama enu ye wowɔ mí la, eganyae wònye. Ta mía, mía nɔvia ɖo kpe ɖe mía ŋuti nyitsɔ kɔ srãe va yi yi ke nyemete ŋu yɔ eƒe ŋkɔ hafi míedzo. Wo dometɔ ɖeka nye Ebenezer. Ahotɔ, nena mi fifteen cedis, eye nenamake nye gbɔdzɔe, gbɔdzɔetɔ, nena mi five Ghana cedis. Ee, mía fo aɖe yi ke le, ok, ee, enuya, ee, mumu wò nu yi wò se ni ta ŋkɔ ŋutɔ meva. Aƒetɔ ya hã nyitsɔ ebe míatsɔ ŋkɔ ya kpe ɖe yeƒe ŋkɔ ŋuti. Eɖu fia, Abayate Felix, hã eɖu fia baya te Felix, nana mi twenty cedis nyi tsɔ ye nenemake mi wɔ vodada le aƒetɔ ya hã ƒe ŋkɔ me, ŋkɔe nye Fel, eŋkɔa nye Philip Djo, Djo akpe nɛ, Philip Djo akpe nɛ, ten cedis ye nena mi nyi tsɔ ye ma gblɔ be mia nɔe ke woyɔna be Evelyn Kuxɔlu nena mi twelve cedis, Lydia Zogli,

yi ke nye Pan-Afrika dɔwɔlawo katã woƒe nɔ yi ke míyɔ be Daavi, Daavi le Pan-Afrika ete ɖe mía ŋuti ko. Cecilia nya vi na mí ten cedis, tegbi kpota ye nètso ahan vɔa nèle Abelin kpi teƒe ya. Daavi, Mawu neyra wò sia. Frank Kumuzi tso Wui, 21 cedis. Promise Abonkra ahan, 15 cedis ye nèna mí tso Dabala. Ɛɛ, míaƒo ataa li ayi na Twenty One Cedis ye nena mí. Ɛɛ, mele mɔ kpɔm be egbea wò hã dze agbagba be mayɔ wò ŋkɔ hafi nye wɔna ya nawɔ nu. Mama, nye nukpɔlawo le to dzi. Yoo, medo gbe na, ɛɛ, ʋɛtukɔwo ƒete, vevietɔ, mía Pekitɔwo ƒete, medo gbe na Pekitɔwo ƒete, medo gbe na enɔnye kple tɔnye tsɛ, medo gbe na Big Mama, Mama Eɖulawo sɔ, medo gbe nɛ, Fianyele, tɔgbui akpe, ɛɛ. Nyateƒe wònyo be le míaƒe srɔ̃ɖeƒewoe, ame sia ame nya. Enye enya yiyi, enya ame sia ame ƒe, ele ame sia ame nyanya me be ne nyɔnu xe yie srɔ̃ɖeƒe la, ee, vɔvɔ̃ ɖe xoxo enɔna evi, ee, evi lɔ, ee, lɔ̃xo kple evisrɔ̃ dome. Enye nu ta kura mí ele ame sia ame ta be vɔvɔ̃ ɖe le mía dome ŋuʋaʋã tɔxɛ ɖe si ke nye dzɔdzɔme is natural. Vɔvɔ̃ kple ŋuʋaʋã vi ɖe enɔ esrɔ̃ɖela la kple lɔ̃xoa dome. To the extent kura be mí fɔm enya gbe kura kura be ɖe wobe lɔ̃xo nɔa gbe la atu ƒe menya nɔna o. Gake egbemede magblɔ be enatɔ to lɔnxo ɖeka pɛ dzi, atɔ to lɔnxo yɔvi ɖeka pɛ dzi. Xesetɔnitɔ pɛtɛ la abu be mía pɛtɛ míagbɔ srɔ̃ɖeƒe anye srɔ̃ɖeƒe vi eye ke vivi kple lɔlɔ̃ kple ŋutifafa anɔ. Ne eviwo abe lɔnxo, eviwo. E, yi ba ɖe nyɔnu aɖe he va aƒeme ɖee. Edze be e, lɔ̃xo nenya be e, viɛ ŋutsua la ɖo lɔ̃ na nyɔnu ma. Eya ta ya o ɖe ga. Eya ta ya o no klaɖo be ya a ɖe ɖa le yio dzi la kple yi nɔ viwo ƒete ŋu a ba a a wɔ ɖaka kple nyɔnu manyamanya sia ma ma yi sigbe. Elabena nyɔnua tsi aƒi ɖe o tso ƒee va, ƒe o va do go. Ta ma nye dzidzɔ na eh eviɛ ŋutsua be ɖee. Ne wòe enɔ nava nɔ esrɔ̃ nu ɖia le srɔ̃ɖeƒe ɔ, ne nèdi be yi vi ŋutsu niga ni lɔ̃ nɛ abe leke he evi ŋutsuwo me ƒo asiwo be wo nɔ o la, ne èdi be lɔlɔ̃ ma niga nɔ yi kpli yi vi ŋutsu dome la, ele be nà lɔ̃ na nyɔnui mi wòkɔ vɛ. Nuke. Menye nenema o, ne, ne wòva ɖe srɔ̃ na wò nyɔnua, alo lɔ̃xo nèva le fu ɖem na viwò srɔ̃ la, lɔlɔ̃ ma la, ele veve ɖe be nàbu. Eya there is no two way, abu, elabena nyɔnua tsɛ, ŋutsua tsɛ la, elɔ̃ na srɔ̃, madi be nàva ɖia nu o, elabena ne nèɖia nu la, Axafet esrɔ̃, Axafet eya ŋutsua ŋutɔ tsɛ, Axafet ɖeviawo tsɛ. Eya ta meɖe kuku ne míalɔ̃ xoo ne wole mía nya se ɖe. Egbe abe ɖevi tukui nene. Tukui ale xe míeyi míaƒe tenuikɔkɔ de dɔ na mi ne mi li nyo na míaƒe te. Gbãtɔ tsɛ nu míalé ŋku ɖa edze be lɔ̃xo li lɔ̃ na evia srɔ̃ li xɔe de me li do ŋue li xɔe da ɖe ƒomea me li kpɔe abe eya ŋutɔ evia nyɔnu nene.

Womegakɔ nu ma ki ye kɔ wɔ na wobo vi esrɔ̃ o. Ena na atsɔ aƒe na anya nɔ nɔ ƒete fã ye ke lɔ̃ xɔa tsɛ yi atɔ kpɔ gome le eviɛ ƒe aƒe mɛ. Ne mi gakɔ yi dzi yi, edze be lɔ̃ xo ni lɔ̃ na ɛɛ. Lɔ̃ xoyɔviɛ, li xɔɛ de mɛ abe leke megble gbã. No gakɔ yi djiɛ, edje be ne na, ne neli ne na appreciate lɔ̃ xoyɔviɛ la, edje be na dan ku ɖain, ne na nyɛ nyuiɛ ɖe, ne na kpɔ edɔ nyui, e quality si ŋutɔ xe le emɛ. Ne le kpɔɛ me ga miɛ nu ɖe dji o, kafui abe tse ha o, e abe abla ne nye nu ɖa alo o, ele vinyɛ dji kpɔ na mu lɔ. Ne ne nye nyɔnuiɛ ke alo lɔ̃xoɛ ke xe tɔn a ƒonu kple esrɔ e eviwo srɔ si gbe to mele nu yi ena eviwo srɔ si a nɔ comfortable with you a edzi ao dzi na ɖe ɖe anyi ena kɔ dzime ɖa faa aka sɛm kple wo a adi be yaga wɛ mɔ be naga kafu yi ema ƒete la ena be lɔlɔ le mia ge ɖe mia dome va eŋtɔ tsi dze be na respect eviwo srɔ ema na respect ma mega kpɔɛ be ɖeko wo ɖe vɛ o. tae enue enye ke le asi ko ne bie dzudzɔe ke na dzui ko ne dzui alo enye ke enye ke me me dze be na yi le gbɔ la na yi le gbɔ ne le la wɔ sigbe la nyɔnuvio nyɔnu nyɔnu ma la me gbo kpɔ gbe abe nyɔ evi dada nyuie ne nyo ne yi loo alo lɔxo nyuie ene nyo ne yio enu ɖeka xe le xe mie wɔ enye be ne nyɔnua xe mie ne mia vio ŋutsuwo xo ɖe srɔ la Ɛɛ, vɔvɔ̃ ma xe le mía ŋu alo ŋuʋaʋã ma xe le mía ŋu ɖo ŋuta la, womekɔ míawo dzi me ɖo wo ŋu o. Ne edzɔ si gbe ame sia ame nadi be yeawɔ nu ne yeakɔ ɖi eyi nɔvi nu alo lɔ̃ xo nɔvi kple mɔ̃ tse anɔ wò ŋutɔ te ɖe megbe, madi be nànɔ tete ɖe eŋu o because la nèle nu wɔ be megakã ɖe yi dzi o. Nèle nu wɔ be ne nuvɔvɔ̃ na yi ta la la, ma a, akɔ dɔme na wo, malɔ̃ kpɔ na age ɖe aƒeme na wo. Eɖo edzi ne nenye lɔ̃xoe nèvaa eviwo gbɔ, eviwo kple srɔ̃ gbɔe, edze be nàna limit dokoewo. Menye teƒe ɖe sia ɖe nàyi o. Màdi be yeava kpɔ be ɖe tsie le woƒe bedroom o, tsie le aɖaka me ne ŋutsuawo zã, tsie le aɖaka me ne nyɔnua zã alo elã ka kuku nyɔnua kɔ le futsi ƒo, etsi ƒo, mía ƒe kee nye be futsi, detsi, detsi, aha, elã kawoe, màte ŋu ku ɖe nu me zã o, ya nɔ teƒe ɖe dze nu ke woɖae. naɖui sigbe megaye be oyayi meɖui ɔlɔ negbe e woƒe e ɖɔkta tsi naɖe na eke wɔ dze be nunɔ nyanya me na e eviwo lɔxɔ yɔvia tama wɔ numa kuku ake nu ke wonya to ya megbe nu ko nya ɖa na ko edze be ne naɖui magayi be o elã mesɔgbe nu dzi ne yo alo nato e elɔxɔ yɔvio megbe nagba no nya bubu tsi na es eviwo le lɔxɔ yɔvia la ŋu alo nàva di be yeadiktate, yewo va be nàdiktate alo nàva nɔ gbe ɖe. Ele be nànya be nyɔnu ɖeke me madi be ame ɖeke neva ɖe gbe nɛ le yi srɔ̃ yi srɔ̃ ƒe aƒe me o alo yi ƒe atsuƒe. Nyɔnu ɖeke ame ɖeke mete va ɖe gbe nɛ yio. Madi be yi e ewò lɔ̃xoa yi nagava tɔ yewo megbe nava nɔ egbe ɖe na yi srɔ̃ leke xe wòa awɔ eƒe aƒe me, leke xe wòa le be nɛ alo leke xe wòa a treat yi. Manye vivi na esrɔ̃ lɔ yɔxɔ yɔvi be ɖee Ewe lɔ xo nyɛ nagba nu tsitsi na srɔnyɛ leke wa wɔ xe a a a wɔ ɛ a a a ɖu eƒe aƒe dzi o. Tafi be ne ma se gɔme afi be e nenye be lɔ xo a ɖo teƒe ma eƒe nu sia nu yike wo a wɔ ele be limit ne nɔ ŋti. Ke be limit nɔ ŋti. Yi wa ɖo bubu nɔ ɖokui. Nye kple srɔnyɛ ma nu nya sia nya yi wa de nu me o. Alo edzre ma dzɔ ɖe nye kple srɔnyɛ dome alo mia nu nya enya hɛ yi wòage ɖe eme ko ava te kpli eviɛ dzi ɖe o. Edze be alo ne nèdi be yi lɔ̃xovi yɔvi ni lɔ̃ ne yi. Ne wòdzɔe wò ya wɔ abe ɖe nèle lɔ̃xo yɔviɛ dzi ɖe elabena aƒetɔ tsi ŋutsu nyɔnu nenye o. Aleke xesrɔ̃ hena wɔ xe wòave wɔ ɖe ŋu xe wòave nyɔnu bubui? Si gbe kiɛ wòdze be ne eviɛ ŋutsu xe le wɔ ɖe esrɔ̃ ŋui, edze be esrɔ̃ lɔ̃xo yɔvi tsɛ tɔ ni ve le ŋuta. Wò ya nɔ srɔ̃lɔlɔ̃a ƒe akpa dzi gbɔ ne metsɔa dzimekpɔkpɔ tsɛ ɖee be fafa nini va ta wò ya nɔ srɔ̃yɔvia ƒe akpa dzi. Gake ne va ɖo afi ɖe nèkpɔ be wò hɔnɔ dze kle be wò ele ya ye menye yi srɔ̃ yi nɔ yi vie da vovoe o na ye be o mía nɔ wò tsɛ afi ɖe ya me wɔe nyuie ɖɔ le gbeɖɔɖɔ me gake ma yi le viwò ŋutsua gbɔ ene tɔƒe te yi setrik. Menye be ɖo nèle lɔlɔ̃ na lɔ̃xoyɔvie wu viwò o, gake ɖo ŋutifafa ni nae. Ne lɔ̃xoyɔvia tsi ni kpɔe be oo, amee le la, enɔ gbɔ, enɔ mewò nyo nɛ, ne ni lɔ̃ na, ne ni xɔ de eme la, edze be nàwɔe abe ɖo nèle dede ɖe ya ŋutɔ dzi gbã. Eke ɖo mahi nyɔnua tɔ nya dzɔ. Ne tɔxɛ dzɔ kura potsɛ ɖee, wò ya wɔe. Mègawɔe kpli o, si be negava ve

Ene ba le yi tu ma, ene ba le yi za tse yi. A ti wɛ le dikɔ ne va yi. E ba le nu ƒo, eme ba le nu ɖekɛ yi o le nɔ, me ba le nu zi ke yi o le wɔwɔ a dze gbɔ ŋui. Me ba le ewɔ, me ba le, me ba le viɖe ɖekɛ kpɔ le vava mɔ ta ne be ne ba, ne ne wɔ nu yetɔ ƒete ŋu ye gblɔ. Xeo e, e srɔ̃nyɔnua xe ba le comfortable with you la. Nelly se ko ye ŋtɔ ayo. Eh ne atɔ na yo. Ema nye mama me dakpe manya gblɔ ne mama zero two four three two eh zero two four three four zero eight zero eight six eyae nye míaƒe kpekpeɖeŋu nɔmba yi ke wò hã nàto akpe ɖe mía ti egba zero two four three four zero eight zero eight six dze agba na kpe ɖe mía ŋti ale be wò ŋkɔ na ɖi hoo ame aɖe yi ke le keke sunya ni ame aɖe yi ke le tame li ame aɖe yi ke le koforiɖia yi ke mega se ŋkɔ kpɔa na gblɔ be na yɔɔ be ye se ŋkɔ be wò hã ne kpe ɖe mía ŋti egba. Meda akpe manya gblɔ ne Sean Betts tɔwo ƒe dɔwɔƒea ɖɔkta yi ke le dɔwɔƒea nue nye Ɖɔkta Sean Betty be wòdze agbagba hewɔ enumekuku tsɔ amatsi yawo kɔ vɛ. Ɖɔkta Betty egbɔgblɔm fia be yeƒe amatsi yi ke yetsɔ vɛ nye Sean Betts Ontimeta. Vovototo yi ke le eme nye be eya ɖe wòsrɔ̃ amegbetɔ ƒe ŋutigbalẽ hafi wɔ ami aɖe ŋuti. Eɖu susu Martha vovototo le eŋuti. Ne ekpɔ eƒe package ale yi ke dɔmea tsɔ hele ego yi kem wòle kɔ akplɔ be vovototo gã aɖe le eme. Dɔmea, ame ya ali le vem, ame ya klo le vem, ame ya eta ɖu nɛ atreɖitɔe. Eta ɖua ame eli hamehame. Eɖelia, eɖuna ame atraɖitɔe yi ke màse gɔme o. Nenye be wòdzɔ nenema, tsi dzɔ amacikuiwo mimi ɣesiaɣi, elabena eva ɖo ɣeaɖewoɣi ne mèkpɔ amacikui mɔ hã, efu kpe ge ŋutɔ. Sean Burt Untimeter gblɔ be, Ka dɔ mi sue aɖe ko ne nàsi se ɖe wò ŋgonu teƒe ya, nànɔ anyi sẽ, akpɔkpɔ be yevo be le Relief, alo nenye be nàka sue aɖe akɔ de wò ŋɔti ema mègana neyi ɖe wò ŋɔti me o, nàgbɔ eya ƒoƒoe ke le dɔmiame atsɔ heyi ɖe wò taƒu me. Akpɔ be gbɔdzɔ kpɔ ge le eme. Sean Burt dɔwɔƒea, egbɔgblɔ fia be nenye be nèle su nya ni le gaƒoƒo ya mea, yi teƒe yi ke woyɔ be opposite, yi ke le post office si ele teƒe ma, opposite alo edze ŋgɔ post office si ma, Apollo. Ne èyi ɖe Apollo-a, àkpɔ be Sean Burt Ontimeter ele teƒe ma. Woƒe kaƒodzesi yi ke le sunyania, eyae nye zero two seven three, zero two seven three. eight five three five three three zero two seven three eight five three five three three ye nye sunya ni Apollo ne yi ɖe teƒe ma ekeke gero ŋuti ke ame yiwo katã wo le wo le kasua wa yi ɖe the tribe of Judah yi ke le kasua overhead woƒe kaƒodzesi nye zero five four four.

OTC medicine nenye be nèɖo gbɔ teƒe ma, eya hã eh. Shonbet Ontimento wo katã le teƒe ma, Shonbet Head Food wo katã le teƒe ma. Vɔ dɔwɔƒea ŋtɔŋtɔŋtɔa, woƒe kaƒodzesi ye ma le TV-a dzi, zero two four three six four eight five seven nine. Mama míegbɔ va. Míeɖe nyɔnu, nyɔnua va le atsuƒe, ŋutsua wɔ ŋutinu, ekplɔe va da ɖe eƒe xɔ nu, wolée. Míenya nyuie be míwo ŋutsuwoa, míwo wɔna ahasi, elabe míwo ŋutsuwoa, nenemae Mawu wɔ mí me, lãme vivi na mí, alime vivi na mí. Ne ewɔ kpitɔtɔ, ŋutsua neva yi ɖe ye ŋu va kɔ da ɖɛ kura hã, still ebe yewɔ ge. Menya nyuie be le blema, esesẽ ŋutɔ be nyɔnu aɖe yike woɖe wòle atsuƒe. naɖe eƒe amama afia ŋutsu bubu be ye kple yeadɔ. Mele bɔbɔe o. Vɔ egbea nuyiwo sem mí le nye be nyɔnusrɔ̃tɔ aɖewo, woawo hã wokplɔ míawo ŋutsuwo yi ke míaƒe ali me vivi na mí, woawo hã kplɔ mí ɖo nenema. Nye biabia nye be nuka tututu ye ate ŋu awɔe be nyɔnusrɔ̃tɔ hã nanɔ egbɔmeyim o? Yewo tɔgbui akpe

Menyo. Menyo be Ele- aleke. Kɔnti, menyo be aleke. Menyo be ŋutsuwo nu no gbɔmede alo enu ma enu mi xɔ gblẽ le srɔ̃ɖeƒe esɔgbɔ wo nu onyo ƒe. Gake ŋutsu ƒe gbɔmedede gba miwo nyɔnuwo, miwo tutu ŋutsuwo ɖo la Mayi fi ma gɔmee. tse. Mayi fi ma. O, le mɔ ka nu? Mayi fi ma. Elabe dekɔnu ma, ɛhɛ, le dekɔnu ma, miwo katã minya nyuie be ŋutsuwoa, Mawu wɔ mi be ŋutsuwo te ɖe nyɔnu eve, etɔ̃. Egbea migbe be ne yewoɖe srɔ̃ ƒea, yewoƒe srɔ̃ megaɖe nyɔnu kpe ɖe ye ŋuti o. Vɔ milɔ̃ ne ŋutsuwo le bebemetɔ wɔm mile kpɔ mɔ ɣea evivim na mi. Vɔ mele dangerous. Tɔgbuiwo ƒe question nye be woƒe bible nye be wedded ta fifiae ye le Kristotɔwo ƒe akpa dzi yi mía prophet kɔ tsaka elabe eme nye be Kristotɔwo tso le mía kpɔ aƒe mía dekɔnutɔwo tso le mía kpɔ. Eya ko megblɔ be gbɔmedede le atsuƒe la Eƒe nugblẽƒe sɔgbɔ wu woƒe nyonyoƒe. Ta womegana ne mí encourage alo mído vivi ɖe eŋu o. Gake míegagblẽ wo nya be wò ŋu nyɔnu nɔ nu ɖe wɔ ne ganɔ gɔme de. Enye nue ke ye nyɔnu le Mawu. Efia be le, le, le, le Kristo subɔsubɔ kple le srɔ̃ɖeɖe koa, medze be ŋutsu hã nanɔ gbɔme dem o. Menyo o. Elabe eƒe nugblẽƒe sɔgbɔ. Eƒe nugblẽƒe sɔgbɔ. Eme kɔ. eme kɔ yi dzi. Mía tso dzi ta wuia yi dzi. Fifia nyɔnu nyɔnu esrɔtɔ. Mesi nyɔnuwo dzi mie le ta woya ma mi kɔ xɔsi gbe. Enu geɖe ena ena enu geɖe le srɔɖeƒe ena nyɔnuwo wo zu be wo va zu anyi dze la le to gbɔ gbɔme dede me. Nu ka woe na be nyɔnuwo tɔ vie gome le wobo srɔ̃ megbe? Ne nyɔnui le xexlẽ be le Yevua yɔnɛ be emotional needs, efia be e seselam seselelãme alo lãmesese alo lãme ƒe vivisese ƒe nuhiahiã. Ne meva le nyɔnuia meva le nu ma kpɔ o la, Ke meva le su le srɔ̃ meva le ɖoku. esu o la alo esrɔ̃ meva le enɛ kura alo esrɔ̃ ignore that part la, ana nyɔnua nate ŋu de gome kaba elabena mía nyɔnuwo ɖee e. Yeyi ɖo lee la, míe, míe, míedzi abe ɖe míesẽ, gake le ememe la, míe need na ŋutsuwo be nu mía ŋu ɣesiaɣi. Ne nèle kpoo la, ne dzi mele dzɔwò la, edze be ŋutsu nibia be, Oo, tsiae le wɔwɔ, e, nukae le wɔwɔ ƒe me le, nèwɔ kpoo le? Alo ne nèle avi fa la, alo ne mlɔ anyi, alo, e, nèdzo le ɖokuiwò me la, míehiã ŋutsu be nibia mí se be, Oo, tsiae le míawɔ, ne mítsi nuke le míawɔ na. Ke ta ne, ne nènye ŋutsu ne mètɔ wò nu ma ne srɔ̃wò la, Esrɔ̃ na va di that need eye va di hiahiã ma le teƒe aɖe. Ta ne wònya yi teƒe ɖe alo va va yi ɖe social media alo e míaƒe Facebook alo Instagram mi tɔ ko ame ɖe va nɛ friend request ko wòva te kple wova te kple asem ka o ɖe ɖu nua e ha e yo e nyi mi yɔe how was your night have you eaten those type of things la. Míehiã eƒe attention elabe ale Míe di need be. attention mía ɖeviwo míenyo. Ame ɖewo nɔ ɖe srɔ̃ la wokɔ bo srɔ̃ abe bo nu sia nu. Dudasɛ kple bo tɔ ŋlɔ ŋlɔ bo dzilawo ble wokɔ bo srɔ̃ abe bo nu sia nu ta la, wo le bo srɔ̃ ŋku me kpɔ be ni ni nɔ yo bo ŋu ne ni nɔ ŋku le ɖe yo ŋu ne yo me ne enu vi ɖe nya dzɔ ɖe yo dzi kɔ yo bo srɔ̃ ni bia nya woe ne yo yo ɖe me ne yo ƒo ne yo bo dzi ni dze me. Ta ne wo ne nye ŋutsu ne va wo ɖokuiwo bizi me te ŋ va le nu sia nu yi tɔ ƒete kɔ na srɔ̃ woe. Ne srɔ̃ xe va bia fi ɖe He ba kpɔ ame ɖe o ba le nu tɔƒu ku fete he biɛ ŋ. Ele bɔbɔe Ena be. ele bɔbɔe ɖe. Ena ena fall in love ankasa a fall in love menye be a va dɔ ko o. A fall in love with that a a dze anyi ɖe lɔlɔ me ne ame mi. Enyɔ ci mia nyɔnu wɛ enu ke he na be he wa cheat yi ne megbe na a ɖi kokoe na wo ŋtɔ a ɖo le me nyi nu gã ɖe kɔ lɔ. Ɖo ma nyi esɔ me kiss nyuie ɖɔ. Esɔ me me ci nɛ be o i love you. Ele di le afi ɖe esrɔ̃ mekplɔe do wova nɔ aha le gbɔ me o. Esrɔ̃ mekplɔe do va kpɔ sini o elabena ele kpɔ le tivi dzi. Ele telenovelawo kpɔ. Efia be nyɔnu ma ɖo li enɔ nɔnɔme mawo me ŋu va yi kpɔ hafi va ɖi. Yes. Ne mele eme kpɔ o kpɔ tsɛ ele tsitsi eva le social media va le nu ziwo kpɔ. Eva le amewo le nu ziwo post aɖo le menye nyateƒe ye o. Gake mía nyɔnuwo ɖe mía ɖo sigbe ɖe mía gbɔ susu mega wɔ dɔ mega wɔ dɔ Evɔe mía srɔ̃woe yi ɖomahi fimi xo nyi mí le yi. Wo me nyi mí kpli mí tɔ wɔ. Ta ne wue ke ne nye ŋutsu ne ba ɖe mí nu kuku he ŋutsu nyɔna ŋutɔ le le smart le ɖokui me aleke me le ɖo kue we yi a ba a a fa o. Eba yi eba le tele nu va la kpɔ ame ɖe le esrɔ̃ ame ɖe ba le esrɔ̃ nu gbugbɔ ne srɔ̃ ame ɖe ba kɔ kafra eba kɔ o esrɔ̃ wo go di detsi me mía tae mía ʋe nyɔnuwo tsi mía e Ghana tɔwo tsi mí le mía srɔ̃ expect be ɖe Woneva kɔ mía gbɔ godui kɔ nya si gbe. Ta ne wò nyɔnu ke mele smart o alo nèva, e, nèva na social media alo talent vala ke va xɔa susu me yi, anɔ nu ma kpɔ nèlia yi adi anɔ wò expect tso srɔ̃ gbɔ vɔ ne yi srɔ̃ si gbɔ ta ate ŋu na. Wobe ɖewo be hadede kple kuteƒe kuteƒe yi. Kuteƒe dede tse le eme. Ame etɔ̃wo ƒe ke ba srɔ̃e na xe nyɔnunuwoe yi. Ŋutsu ŋutɔ wɔ numa kple aɖo me teƒe me didi o lɔ aɖo wobo old classmate. Umm ame aɖe ko kple de secondary school kpɔ. Alo ame ɖe kple xɔ yi kpɔ. Wotɔ ye be ɖevi me lɔlɔ yi evivi ɖe me evivi bikɔ me ɖe kanya. Kɔƒe me vevitɔ nye kɔƒe me tɔ. Kɔƒe me tɔ kɔƒe me tɔ ta yi fia yi obo susu ga le numa dzi vɔ enua me be etsi. Ta ne ome le leke ne ba dogo nyɔnu ma kuku la. Emie wo ŋutsua la you have a lot to do. Vɔ mama hafi be hafi nyɔnua ƒe susu na yi ɖe nu mɔ ŋti hafi be wo ŋtsua ele nɔnɔ ele nɔnɔ ma ɖe nɔ yi ke nyɔnua eva ti nyɔnua le aƒe me. Yes eti ɖo ma yi e drop attention bo o o me di ele o kpɔm mi doa o ta ma tsina ba i love you a o ta o ma gbugbɔ nu nam wa ele ignore ɖo ma yi kpla wo ŋtsua na susu bo o e gble ɖokoe wa kpa because o me nyi si gbɔ ta la si gbe wa tu sui mi. Kae enɔa ɖaka tsɛ mí aɖo tsɔ le yi e lɔlɔ ke hene ɖe fiɛ tsɔ gɔndzedza mɛ he mì nɔ zɔzɔ ke le mìa nɔ nya yi. Mì le fɛ boyfriend kple girlfriend ma yi sigbe na mi se mi se mɛ. Leke leke be ŋutsuwo di be ne yewo impress na nyɔnu ke di yewo le. Nenye bu gɔmedzedzea. Oh ne tso dɔmɛ gbɔ do sɛn. Oh ne ƒle akutu vɛ nɛ eƒle maŋgo vɛ nɛ, eƒle takuvi vɛ nɛ, eƒle dzonu ne le ko ele ko mi ba ɖe srɔ̃ ko ne susu be yeɖe srɔ̃ mi ba kplɔe tso dzilawo gbɔ xoxo ta evɔe. Mía nyɔnu ya eya mede na mí o lɔ. Mía nyɔnu mía dia be ŋutsuwo nu nɔ mía remind everyday be oh i love you oh are you okay. Mía nyɔnuwo me sɔ na be ne ekplo mí ƒe le aba dzi ne naɖo dɔmee mía nɔ expect be how are you i miss you. míele nu ma ƒe te expect tso gbɔ. Ta ne ame ŋutsu ne gava wɔ ɖokuiwo abe eh that local type of man mebana nu ma wɔ nɛ o woƒe wedded wife ye le wɔe. Ne mele lucky o ne srɔ̃ meva sẽ le Kristo subɔsubɔ me alo eva sẽ le xɔse ɖe me alo xe nya be umm alo xe va kpɔ srɔ̃ vevinya alo xe kpɔ be gɔmedzedze menyo enye nuvɔ̃ enye curse le Mawu ŋkume kple míaƒe anyigba míaƒe tɔgbuiwo bo Wobo wobo believe nui. Esrɔ̃ ate ŋu fɔ. Esrɔ̃ ate ŋu afɔ. Mede akpe manyagblɔ ne mía fo yi ke woyɔna be Kwame Aguze, NCDC ye ne kɔ na mi. John Kɔbla nuxoxo eye tin Ghana cedis. Peter, eh, aʋa ye wu, aʋa, Hey. aʋa ye wu.

eh, Zafoyi ten cds ye nemake nye folivi kofishi kofishi teko 11 Ghana cedis eh, folivi kofishi teko egba nye zi gbãtɔ mese ŋkɔ mele gbe dom ɖa be natsi teƒe ya ɣesiaɣi ewɔame yi ke le mie kpɔm yi ke ame aɖeke mese ŋkɔ kpɔ oa dze agbagba be Ame aɖe nase wò ŋkɔ. Ye wò amewo katã, mi megase mia ŋkɔ kpɔ o hã, mikpe ɖe mía ŋuti egbea. Mama fifia eƒo nu kɔ ku ɖe enu mawo ŋuti. Nye biabia nye be ɖe ne nyɔnu aɖe nye srɔ̃tɔ ye wòta gbɔmededea, dzesi aɖɔɖowo li yi ke míate ŋu akpɔ le ame mawo ŋutia? Dzesiwo li zã gake meɖe kuku xe mayi fi mi be makɔ eh, Yevoa be sex

Kpɔ gome alo mekpɔ mɔnukpɔkpɔ ke xe etɔ kple nɔ wo nɔ gbɔ wo nyi eke wo xe mɔ ɖe be mete wɔ nu ɖe wɔ. Ɖe ma nyɔnu ɖe ne ba ɖe aya kpe nyɔtsu ame tɔn ame ne ame atɔ ame wo wo zɔ kpɔ no be gbɔ dɔdɔ ye enye enye gbɔ dɔdɔ le ƒe gbɔ dɔdɔ tse le adodui tɔe adodui tɔ le enye enye nyuie ɖe eke akɔe nuku mie ɖe le aba dzi aƒe. O ba gbie ɖe gbɔdɔdɔ ŋutɔ me tsɛ yi enye nyuie ɖe. Enya nu mɔ katã. Ya wɛ ŋutsuɛ lɛ yi edzɔgbe vɔɛ tɔ kple nyuie tɔ ga nyo. Ɖɔ ma hi eba dzɔ le aƒo ɖe mɛ. Papa papa le aƒe me gbe sia gbe. Mama le aƒe me gbe sia gbe. Me kpɔ mɔ kura ado fia yi mɔ o yi efia yi sɔ le mɔ o kplɔ yi o nyi o to emɔ ɖe nu. Ta o me kpɔ mɔ nukpɔkpɔ kpɔ nye be e nobo ŋdɔ kɔ gbɔ tsɛ Ike ele kplɔ wɔ experience ma wa. experience alo nya nye ŋkuku me le me wo ya mawo me ba e mawo de dzo mawo me ga de dzo ene ba kpɔ nyɔnui le kukua ne dza ne lɔlɔ me nɛ ene ba kplɔe va da ɖa ƒe me ta nyɔnui mi ele ke xe o wɛ tsɛ le ke xo nye ele o expect wo tsi na kɔe kɔ ne yi sigbe ele mi ba ɖa ba dzi koe enu zui ma ga va le yiyi si gba bele kotu si me bele yi si gbɔgbɔ yin e wele dɔ tsu le fine o e have sexy eyes o e e e look sexy dɔ ɖeka fine ta yin e be o leke me kpɔ ŋutsu yi le yin e e agba le si ne o be ya ya use agba tse e do dzi do nyuie ɖe vɔ me va dzi dzem nenema o me va dzi dze nyuie ɖe o a gbɔ a kpɔ megbe a gbɔ a kpɔ megbe because la o me tɔ ŋgbe satisfy gbe be leke o. O, wònye nene ta ame geɖewo yɔ be ne ƒe wuiade srɔ̃ la, wodi be ne yewonya yewo nɔewo to gbɔgbɔ, gbɔdɔdɔ me pɛtɛ. Ekata ame geɖewo di esigbe. Ta eya tsitɔ na ya e, nyɔnuwo tɔ dze anyi le e, gɔmedede me. Ya okay. e. Evɔ míakpɔ eɖɔ be míakpɔ ɖa be dzesi ɖeka, eve alo ɖewo li yi ke ne nyɔnu ta gɔmedede míate ŋu akpɔea? Ebɔ, esɔgbɔ zã. Ne nyɔnu xe te kple e, gɔmedede xetɔa megbe, nàkpɔ be e, eƒe attention na esrɔ̃e eɖiɖi, eƒe attention na eviɛ eɖiɖi, eƒe attention na aƒemedɔ wɔwɔ eɖiɖi elabena nu ka edze anyi ɖe lɔlɔ̃ me. Mía ŋutɔ ne míedze anyi ɖe lɔlɔ̃ me vie yee míenye leke wòle. Eke magalɔ̃ kura be yesrɔ̃ɖi ka si yi ŋu le aba dzi o. Srɔ̃ɖia ɖeko nèle kpɔ abe atikpatsa nene. Ŋɖeke magadzro wò o. Ŋɖeke magadzro wò o be e yi srɔ̃ e yi srɔ̃ le asi titi ɖe eŋu. Ne wògava trɔ fã kple kpɔ tsɛ be le ate si wòkpe dzi si ke be le ate si nɔ kple kpɔ tsɛ yi, fi ma nèɖo yi, edidi. Amenuveve koe na wòe. Amenuveve koe na wòwɔe. Míevava ge, míegege ge ɖe teƒe ya me. Mekpɔ be zi geɖea, agbalẽnyalawo ƒe srɔ̃ɖeɖea, programmes wo sɔgbɔ le eme vevitɔ. Wo dometɔ yiwo ke nɔ wedding dzɔatsu, wedding dzɔatsuwo wɔwɔ ne yi teƒe ma akpɔ ƒe ƒe cake ƒe aklutɔtɔ akpe kpe le ŋuti. Esrɔɖeƒe ma me te ŋu nɔ akpa gãtɔ ne mi tsɔe abe percentage akpɔ be almost sixty five percent a enya gbogbowo le esrɔɖeɖe ma. Mía teƒe ma va ge vɔ hafi mía va teƒe ma kpe ɖe mía ŋuti le gaƒoƒo ya me zero two four three zero two four three. 4080860243 408086 um, Uh, ba, mama uh, eh, babi amewo ƒe babiawo hã le ne le ŋuti ɖo ge vɔa medi be míage ɖe teƒe ma gbɔ hafi míayi ɖe teƒe ma medi ma ƒo nu tso shɔmbet hefuda ŋuti shɔmbet hefuda ye nye eɖamedemi mele nu ƒo tso ŋuti vɔ nye meƒo nu tso eƒe dame dɔwɔwɔ ŋuti o ŋutsu aɖe yi ke tame bebena o wò ɖa metotom nyuie o. Nyɔnu aɖe yi ke zi geɖea nenye be ele ɖa vum koa wò ɖa nanɔ ŋeŋem. Ɛhɛɛ. Ye ame aɖewo li nele eɖa vum akpɔ be wò tame nanɔ fofo. Aha, tame nanɔ fofom. Eɖi aɖewo nanɔ tame na eɖa gɔme tame nanɔ fofom ma enu ye ye nye wò last stop ye nye Shonbet Hair Food. Dzidzɔ ami xɔasixɔasi mewo ƒeƒle anɔ fu ɖem ne wò taɖa. Míemama yiwo keŋ life gale wo me. vɔ ga mele wò si o, dze agbagba nàƒle eya ɖeka ko kɔ da ɖi. Nenye be wòle tsi vɔ vevitɔ, wòle teƒe aɖe yim, kuteƒe yim, wòle sɔli yim alo wòle asime yim teƒe aɖe koa, eya nesi ko ne wòade ɖe eƒe tame ko ne wòavu wò ɖa ne wòayi gbɔ. Míaƒe sukuviwo, miƒle eya na wo. Sean Beth Herford, eƒe ʋeʋẽ ɖeɖi kura ƒua enye nui ke le enue wò. Míwo ŋutsuwo yi ke míeyina ɖe dɔ mea, ne míegbɔna, midze agbagba be míaƒle Sean Beth. hefu ɖia eɖe nam o. Zero two four three six four eight five seven nine zero two four three six four eight five seven nine. Mama mietrɔ gbɔ va. Ame aɖe bia babia ye ale be mekɔe abe topic ne ebe yedi be yabia be ɖe susu ka ta agbalẽnyala woƒe srɔ̃ɖeɖea mete lie ke o. Abe ale yi ke ame aɖewo ƒe ame eve yi ke Sebi Kafra aƒe me srɔ̃ɖeɖe ya ko woɖe. Vɔa ne yi ɖe wo teƒe ma, màse nya aɖeke le wo dome o. Vɔ sukudela yiwo yi ŋgɔ le wedding wɔm woƒo zi le wo ŋuti ya, almost sixty five percent ne srɔ̃ɖeƒea megblẽ o la,

Woɖe bo nɔewo yɔ le aƒeme alo elɔya kple judge woɖe wobo nɔewɔɛ. E esrɔ̃ɖeƒe ɖe e agblẽnyanya meva srɔ̃ɖeƒe o. Agbalẽnyanyanya meva srɔ̃ɖeƒe o. Very good. Alo e ayame lɔya lɔya menyo meva srɔ̃ɖeƒe o. Alo ame ana e accountant menyo dɔsrɔ̃viwo le amu e edɔviwo le asinye zã meva o. Meva srɔ̃ɖeƒe o. Ne èdi be yeakɔ woƒe. dɔme position kɔ va ƒe srɔɖeƒe la esrɔɖeƒe mali o vevietɔ mía nyɔnuwoe ye ɖewo me ne ɖewomahi ega míekpɔ ga ƒe ba ɖe srɔe womega bua mía srɔwo o mía srɔ ya mega ɖi neke le mía gbɔ o bikɔ míekpɔ be mía ɖewo míaƒe fetu la ele ŋgɔ na mía mía srɔwo ta mele míaƒe srɔwo bu gbɔ o eke time yi ke kura hena kpɔ awɔ aƒeme dɔ abe nyɔnu aƒe dzikpɔla alo esrɔtɔ nyɔnu nene Me gbo time ma hab de zrɔn gbɔ because de time he zrɔn he ni do krɔgbɔ tsɛ yin ele dɔ mɛ. Sigbe kia tsɛ wɛ ŋutsu yin ne di bia ba no egbe ɖe na zrɔn le aƒe mɛ abe ke ne ɖi egbe ne a secretary alo oƒe clerk wo dzi yi ezrɔn me gblɔlɔ gbe sigbɔ ta yi sɛ ko la bia le dzi ɖe hegbe a ti am a ti ɖaka ɖaka na yi boo yi di bia give up a gbe. Because miaƒe te miekɔ miaƒe nunya kɔ le srɔ̃ɖeɖe me va, miaƒe nyaŋgɔmesese, agbalẽnyanya, enue le ŋi, efe me di be ni nɔ. Ŋutsu ɖe ɔe ŋi tɔtɔ di seme tɔxe book long. Efe le xɔ kɔ remote xe da ɖa ŋi. O expect be ne yɔ tso dɔme he gbɔe remote teni gale fimi pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ evɔe esrɔ ɖo manyi ye tsi esrɔ tsi gbɔ va ko remote ekpɔ TV ekɔ da ɖe exa le ŋutsu ɖe ya na va yi be nukata remote me gale fimi le ye va va tu tu o ta nu ma la ekɔ dzre kɔ va esrɔ ɖe ƒee. Gbesiagbe aɖe le complaining because nɔviwo nuwɔna mele edzi dze nɛ o. Nyɔnua ɖe ma yi wo dɔme yi ŋutsu kɔkɔ ŋutsu glamɔ wo le eke wo le ta de gu ne bikɔs enye bɔs ya wo va srɔ wo va ƒeme yi ya ɖo ma yi kura mi ŋutɔ yi le ta de gu ne kura bɔ tsɛ yi wo me ɖo e e wo me ɖo wobe level o ta leke wa wɔ hafi aɖe gbe nana wɛ. Ta fia be mele be woakɔ agbalẽ nyanya akɔ nɔ srɔɖeƒe yi me o. Megbe. Negbe ame ve lé tɔxewo nye agbalẽ klɔm tsɔ le gbe wo se srɔ̃ɖeɖe gɔme, wo nya nuike ta wo le, wo nya what is marriage, wo nya nuike le srɔ̃ɖeɖe me ƒe ge ɖe me. Ne ne nya srɔ̃ɖeɖe me ke nya be srɔ̃ɖe ƒe ye va aƒe ge ɖe me, nya be srɔ̃ɖe ɖa is a ministry on its own a, mia bɔbɔ ɖe mia ɖokui ɖe mia nɔewo te a dze agbagba a srɔ̃ mia nɔewoe be wo ma biɛ mi ame ɖe, ame ɖeka ma ɖe biɛ nɔvie nu o. Mama you are right E, ɖetugbi ya ŋlɔ ƒe ŋkɔ vɔ nye anyi medi be ƒe ŋkɔ ne va o. Ebe you are right. Ebe um, I'm with my ho, ebe ye kpli ye srɔ ye li. E, he doesn't, ye le ye srɔ ƒe hafi ye srɔ na dɔ kpli ya, me le na ye o. Ɖeko wa tutu ye nenye be ye mlɔ dzi ya, ke emlɔ ye. Ta ewɔe be zigeɖea nenye be ye srɔ tetem ɖe ye ŋuti ya, ye ƒe dzi nɔ lalam. Susu ma ta yeƒe fɔ ma e bɔe ye ke yewokpui ye lia yewokpui le zɔzɔm. Tɔgbi enya be ɖe mía nyɔnu wɛ yi aƒe mía tɔ adɔ kple mía srɔ̃ xe wa nye gbɔdɔdɔ ŋtɔ yi etso mía ƒe susu me efia be e efia be edze be na na na create mi kpɔ be ne lɔ̃ na mi mía tɔ ɖe asi le mía ɖokui ŋu na o ma te na ko a dze srɔ̃ dzi be be adɔ kpli o. Ne nèwɔe, ne eya ŋutɔ tsi xe wòsese lãme be edze be yeawɔe la, efia be wobɔ ɖi ƒetee kɔ ke ɖe wo wo mama gbɔ ƒetee. Ele ready elabena edze be e e e e egbɔdɔ efi mi egbɔdɔdɔ ƒea me la, nenɔ nɔnɔme ɖe me hafi. Ele be nyɔnua ne woadzi woa woa prepare nyɔnua ƒe susu kple eƒe nusianu. Nusianu. Hafi. E, aƒetɔ ya be, ebe ye kpakple wò susu ŋŋ mesɔ o, elabe nyɔnu aɖewo lia, nu sia nu yi ke nàwɔ nɛ le agbea mea, ne be yele gbɔ me yi ge koa, eyi ge godogodogodo. Eya ta mele gbɔgblɔm be ɖee, teƒe ɖo lee, ŋutsu ae, Tɔgbui ega le si e ƒle ŋu na ne le ku ne le ŋu ku nuɖuɖu le aƒe me gake nu tukui ɖeka te nu tukui tukui yi ke le wo me bu susu be ɖe e nye nu woe nyi. Nyɔnua ya le kpɔ nye nu ne ne le kpɔ ne mia ŋkume xe do go ne me smile ɖe kɔkɔ tse nyɔnu mi e kpɔe as a big deal ta wo na susu be le nu sia nu wɔ ne nyɔnua kae me boŋ me nye ɖe sia ɖe me nye teƒe ɖe sia ɖe na kpe hundred percent o. I have every quality ŋutsu ya gbɔgblɔ fia be ye hã quality ya ble ŋutsu ma dɔdɔ kple ɖesiaɖe le ye me gake ye srɔ̃ kple eƒe former boy friend yi ke wokui ɖo nɔ pɔli wogale zɔzɔm kokoko e le dɔdɔ ƒe akpa dzia efi be ŋutsua kale eɖokui dzi be le dɔdɔ ƒe akpa dzia ye le good ahan ye quality ye be quality ɖesiaɖe yi ke le ŋutsu ma Still, vɔa eyi ke yɔ bɔ e ye srɔ va yi do go fɔ ma bɔ yi ke klo de polytechnic wu nua ega zɔzɔm kpli. Tɔgbui, ne srɔ di be a tɔ nukɔ ɖe nɛ yi eya ŋutsɔ na no shock. Ne di a tɔ nukɔ ɖe nɛ bo enu yi le di me le me kpɔ le me wa no shock bikɔ eɖo ma yi ni mi ta ni mi di nyɔnu mi le take ba le e wo fɔ ma boyfriend gbɔ yi Ɖe womanye kura na ɖikokoe na wo o ma na wobu be, A, enu ɖe ɖo nukae? Ke enu nyuie wònye be nyɔnusrɔ̃tɔ nanɔ xɔ̃a ƒe mɔ me. Menyo, enu ƒoɖi wònyo le Mawu ŋkume, enu gbegblẽ wònyo le numewɔ kple mɔtsi enyia? Ɖo aɖeke mele eme o. Ele fiƒodee kura. Ena wòwɔe kura a, a, a, ate ŋu affect esrɔ̃wò kura kpo. Ke megbɔna loo, ma, manyo be nyɔnua nate ŋu aɖɔ ŋutsuɔ ɖo be le gbɔdɔdɔ ma medi ala, mewɔe ala, wò ala, manyo wu be. Enyo so gbedegbe ne nɔe mi gake mía mía e Ghana ŋutsu e tɔtɔ mía eŋɛ ŋutsu e ne ne ba kpɔ nyɔnu e ke ho ba le wɔwɔ na sigbe e. Ebu ge be nyɔnua gble. Egble wo me nyi nyuie ɖɔ. Tse mi wɔ aɖa, tse mi wɔ ne le zã, tse tse gbe. You know aleke he wɔ yi klɔbɔ tse ɖe ena ena da ena Ena be nuwo nyɔnɔ mi nɔ vɔvɔ ŋta mi teŋ gblɔ nɛ. Yes. Evo fifia yi abe kosin gbãtɔ yi ne ne nye ŋutsu xewo yi dzɔdzɔ nyɔnu dzi zigbe yi ela bi de eh kafra kafra enu le do ela bi de nyɔnua ŋu ta ne tsɔ ne ga bia ga va yi ele vɔvɔa be na ba sisi yo bi me ne yi ɖo ma ya bia mi abi gbãtɔ mi ne de wo me ku o ta ka be ele vɔvɔa be na ba ga bi yu. Because ome prepare o, ome prepare amie bli ameti bliboa ekeyi emɔ zɔƒe ŋtɔ tsɛ me prepare o le nɔnɔme ɖe me ƒe nèdi be yeage ɖe emɔ o. Ta emɔ emɔ meŋu le fi mi o ta a pray ada be ŋu. Aƒetɔ ya gbɔgblɔ fia be ok nyɔnuwo enye ebe yeƒe susu nye be egbe ƒe nuyiwo kpɔm ye nyɔnuwo le le TV dzi, ehadomɛ gbenɔnɔ, edze ɖoɖo kple wotɔwoa ebe ewɔe be wole wo tutum le nɔnɔme ya me yim elabe ebe yexɔ sixty eight years eh, yewo srɔ̃a ebe yewo ƒe srɔ̃ fia be eh, wokplɔ nyɔnu aɖe le srɔ̃ ti. Woɖe srɔ̃ di. Aha, mekpɔna vovo ɖe yewo ŋuti o. Gake yewo dometɔ aɖeke mede gbɔ me kpɔkpɔkpɔkpɔ. Ta ye gbɔgblɔm fia be anye enu yiwo kpɔm míle le TV dzi kple ɖeviwo mahemahe nyuia ye le nu mɔ hem vɛ. Telenovela kple tɔwɛ, Nigeria films wɛ. Ok Nigeria films wɛ. Um, ebe tɔgbi and mama you are doing work very good. Akpe, mete akpe ma nya gblɔ ne wo ha. 0243 0243 0243 408086 wo ha jagba be na kpe ɖe mie ŋti ne ewɔ na ya wa nɔ adzi anɔ vava me sia yi.

Mama eyi de. Mhm. Ah ok, eyɔ m ɖe. Ɛhɛn, eh, ebe agblɔ nya. No, eyɔ m. Aha, mebe medi be miadzo, medi be naɖu aɖaŋu ne esrɔ̃tɔ yiwo ke nɔ gbɔ me dem. Esi. Vɔ hafi naɖu aɖaŋu na woa.